Mela, issa sa naqbdu dan is-suġġett soċjali tqil li preżentajnilkom illum. U san sa nippruvaw nagħmluh Forma ta' telegram. Le, le, le. Le, mhux hekk. Ħa nesprimu forsi dan i- dan is-suġġett, dan l-issue permezz ta' proġett artistiku għaliex waħda mill-oġġettivi, mhux għal dan is-suġġett biss, imma tal-arti dejjem, sa minn dejjem, għadha, kienet u naħseb tibqa', hi illi permezz tal-arti ovvjament jiġu instigati ċertu suġġetti, diskussi ċertu suġġetti u miegħi hawnhekk għandi lil Tony Attard u lil Simon Bartolo illi qegħdin jaħdmu fuq da proġett jiena qiegħda involuta fih ukoll imma mhux għalhekk ġibthom għax huma vera qed jagħmlu biċċa xogħol tajba u għamlu biċċa xogħol tajba fejn Din it-tema tal-HIV hija diskussa permezz ta' dan id-dramm li kiteb Simon. Mela, ħa nikteb, ħa nibda l-ewwel minnek, Tony, għax forsi tista' tgħidilna kemm ilu u minn fejn beda dal-proġett u għaliex għażiltu din it-tema. Naħseb l-ewwel konverżazzjoni bdiet tliet snin ilu issa, xi tliet snin, sen- Iktar minn sentejn. Żgur, għax tlift is-sensa ta' ta' żmien fejn qegħdin. Qabel il-pandemija. Eh, xi 2019 u kien kellimna Chris kemm lili u kemm lil Simon li xtaq jiżviluppa idea permezz tat-teatru. Chris Chris Vincent huwa attur. U bdejna nitkellmu u bdejna niddiskutu ideat differenti u qisha waqfet hemm għal xi żmien hekk just nibtet l-idea. Mbagħad xi ftit żmien wara kont intlabt mill-Università ta' Malta. Kienu bdew proġett ma' xi disa' universitajiet differenti permezz ta' programm tal-Unjoni Ewropea fuq riċerka għal proġetti artistiċi li jinħadmu ma' komunitajiet differenti, speċjalment f'suġġetti jew komunitajiet li jitqiesu kważi lil hinn vera fil-periferija. jiġifieri li ħafna drabi qisna ninsew dwarhom, u ressaqt l-idea illi naħdmu fuq dan is-suġġett u anke mal bil-parteċipazzjoni ta' nies li jgħixu b'HIV f'Malta bħala wieħed mill-proġetti, u ntlaqgħet din il-proposta u minn hemm tlaqna. L-intervisti illi intom għamiltu ma' dawn il-persuni bl-HIV, intom iltqajtu magħhom? Le, le, le, le. Jiena transcripts kelli fil-fatt. Iltaqgħu magħhom xi counsellors, ma kellix lanqas l-isem tal-persuni. U minn hemmhekk jiġifieri mbagħad bdejt naqra transcripts u nitgħallem. Nista' nistaqsi kif affettwatek li bdejt taqra l-transcripts kellek tagħmilha fi play? Eħe, għall-bidu kienet diffiċli ħafna biex nagħmilha fi play, imma għax bdejt naqrahom u tant interessawni u tant kienu sbieħ u touching bħala intervisti għax daw litteralment irrakuntaw ħajjithom daw in-nies illi kważi insejt li rrid nikteb play dwarhom just kienu diġà interessanti u mbagħad fl-aħħar għedt stenna di għandha tkun iktar faċli mhux iktar diffiċli għax tant diġà huma interessanti illi xogħol li kien qisu diġà Kien hemm xi affarijiet li anke għalik kienu sorpriża u anke għalik Toni, jiġifieri waqt li qed tagħmlu r-riċerka tagħkom, wieħed anke japprezza u hekk l-arti, kemm tieħu riċerka, mhux ktibt play illum u għamiltha l-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri ara kemm hemm xogħol sa ma finalment ittella' produzzjoni. Kien hemm xi affarijiet li anke għalikom kienu ta' sorpriża jew forsi xi affarijiet ma kontux tafu jew li sirtu tafu u apprezzajtu llum tapprezz iktar proprju x-xogħol? Min-naħa tiegħi sirt naf ħafna. Tgħallimt ħafna fuq l-HIV. Għalija kien suġġett li kien kważi tabù għalija stess. Kont nibża' ħafna li issa m'għadnix narah bħala xi ħaġa daqshekk. Kemm għax forsi għaddejjin minn pandemija oħra, jiġifieri qed ngħixha bħal kulħadd tal-Covid. U kemm fl-istess ħin li sirt naf li mhux daqshekk li biex tittieħed li hemm Semmejtu għal pożittivi. Kif rajt, issa fil-fatt ħataraw anka xi stampi. Dak li jkun qed ah, nies jgħidu ah il-pożittivi ejja fl-aħħar ħa naraw daqsxejn pożittività. Hemm relazzjoni bejn il-pożittività u l-pożittivi tal-HIV? Eħe, fil-fatt naħseb huwa hija logħba bil-kelma, il-pożittiv u anke li tkollok l-attitudni pożittiva. U naħseb lili mill-intervisti li l-ewwel nett irrealizzajt kemm ma kontx naf. Kważi kważi nista' ngħid kemm anke kont injorant fuq is-suġġett. anke l-biases tiegħi, jiġifieri li jiena stess kont nibża' minnu s-suġġett li nitgħallem dwaru jew li nfittex l-informazzjoni. Ġifieri dik għalija kienet xi ħaġa li li xxukjatni lili nnifsi meta rriflettejt fuqha, għedt kif jista' jkun jiena nħares lejn dan is-suġġett b'dan il-mod. U naħseb it-tieni ħaġa li wkoll laqtitni huwa minn xi intervisti il-bżonn li nħarsu lejn speċa l-istigma meta xi ħaġa ikollha stigma magħha tista' permezz tat-teatru jew tkompli ssaħħaħha, jiġifieri tagħmel dak is-suġġett tqil jew whatever, jew min-naħa l-oħra iddawwarha ta' taħt fuq u naħseb dik li rnexxielu jagħmel Simon. U li ħareġ minn dawn l-intervisti huwa kważi it-talba li dan is-suġġett jiġi trattat b'mod b'mod serju għax huwa suġġett serju, imma imma is-sitwazzjonijiet mhux bilfors huma huma serju. Hawnhekk il-pożittivi huma one il-ħajja kważi kważi jekk forsi smajna lil Chris le l-approach tal-ħajja li tkun pożittiv kien hemm sitwazzjoni tgħid jiena qatt ma ħadt ħsieb ħajti daqskemm ħadt ħsieb bħalissa wara li ġejt diagnosed. Jew pereżempju li jiena nħares lejn il-ħajja fejn kollox għandu jkun pożittiv, anke jekk jiena jiena pożittiva, u allura kien hemm din il-logħba bil-kelma u anke s-sitwazzjonijiet li jsibu fihom dal-karattri. Issa sadan it-tant sakemm qed titkellem konna qegħdin naraw xi rehearsals u hekk u ritratt tiegħi Vera miġbuda u x'naf jien u Ġożett, Ċappara u Rejda u kollha l-atturi qegħdin sitt atturi fiha. Nixtieqek Sid Teddy tgħidilna kif Tgħid telespetaturi kif se jarawha għaliex kumbinazzjoni sa nagħmluha eżatti qabel ma jiftaħ l-istaġun tat-teatru, ċoe mhux l-istaġun ħa jiftaħ ħa jiftħu t-teatri, jiġifieri għalissa mhuwiex maħsub li dan ikun għall-pubbliku, ma jistax ikun għall-pubbliku. Ma jistax ikun hemm pubbliku ġot-teatru. Imma jistgħu jarawha online. Ekku. Kif sa taħdem l-affari? Mela li ħa jsir huwa l-atturi se jippreżentaw ix-xogħol, jiġifieri wasalna fl-aħħar fl-aħħar ġranet tal-provi, wara ħafna rehearsals li bdew online u mbagħad ġo l-istudio u mbagħad issa issa ħa jippreżentaw ix-xogħol qisu l-produzzjoni teatrali, jiġifieri s-set, bid-dwal, bis-sound, b'kollox. U mbagħad ħa jkun hemm interpretazzjoni permezz tal-film u ħa tkun available biex in-nies ikunu jistgħu xorta jistgħu jixtru biljett biex jaraw il-produzzjoni bi kwalità tal-film. Ta' żgur, aħseb wara l-atturi, x'taħseb Claire? Ħafna, ħafna, ħafna. U llum tefa' li iktar toqol Simon għax tela' l-poster tiegħi u qal li l-karattru tiegħi li kont qed naħsbu l-iktar wieħed sempliċi qalli li kien li hu l-iktar wieħed kumpless. U tefa' li pleċer għall-aħħar. Għax il-karattru tiegħek ibbażat fuq linja waħda biss minn transcript minn interview waħda. Li kienet? Li kienet dan iż-żibel, dak il-lajn tal. Dak, kull ma kont naf fuqha din il-mara, u ridt inkun nafha iktar għalfejn tkellmet hekk fuq xi ħadd li għandu HIV. Allura jiena bdejt biha bħala din ħadd tkun il-kattiva. U għal xiex hija rrabjata, allura ħloqt storja, back story ta' rabja kbira li. Ġifieri din ovvjament l-istorja mbagħad inti għamiltha mhix ġejja mill-karattru. L-istorja, fil-fatt din il-mara Ma naf xejn dwarha l-għajn wieħed. Ma tafx għalfejn għandha r-rabja. Ġifieri imma għalija bdiet bħala diħ nagħmilha l-kattiva. Imbagħad tant tajtha raġuni għalfejn tkun daqshekk irrabjata li bdejt qisni nifhimha jiena stess u bdejt inżidilha l-lines li. Fil-fatt, Simon, u diħa nagħlqu biha, naħseb illi anke l-play kif inhi miktuba u anke għalik f'dan l-eżerċizzju ta' kitba, irnexxielek toħloq u ħatat il-vuċi ta' kulħadd fis-sens ta' dik il-omm li hija nkwetata. ta' dik il-persuna li għandha l-marda u qed tgħidlek int tinkwieta mela jien x'suppost nagħmel. U fil-verità s-soċjetà minn dan hija magħmula, minn nies differenti kif ħajħarsu lejn dan il-suġġett. U allura għalik, x'tixtieq illi kull min jara dawn in-nies kollha, il-layers kollha tas-soċjetà li ħa jarawha, x'tixtieq illi finalment imbagħad jieħdu u jitgħallmu minnha, li kollha jiġu positive about it jew? L-ewwel nett dik jiena ħassejt, fl-aħħar mistoqsija f'kull interview kienet jekk isir play dwarha din il-ħaġa, x'tip ta' play tixtiequ u kollha rispondew xi ħaġa light, xi ħaġa pożittiva. So kont naf li mhux ħa nikteb traġedja. Jiġifieri kienet ix-xewqa tal-interviewees. Jien għalija li nixtieq li joħroġ u naħseb li r-rehearsal li rajt joħroġ, Kemm hemm layers ta' nies differenti u f'ħajjitna inti billi tkun marid pereżempju jew jkollok kundizzjoni hija waħda mill-affarijiet li jagħmluk mhijiex inti totalment. Jiġifieri fil-play hemm nies li huma HIV positive hemm nies li mhumiex imma il-ħajja tagħhom tinteraġixxi u mhux biss minħabba din is-suġġett imma ħabba affarijiet oħra. U min hu u min mhuwiex HIV positive ma jinfisirx li m'għandux toqol u min hu HIV positive ma jfisirx li ħajtu għar tużar. Eżatt. Proset ħafna. Grazzi. Grazzi. Good luck. Grazzi. Ħandaħħlu lil Chris għall-aħħar ħames minuti għax nixtieq li noħorġu l-aħħar messaġġ minn għandu dwar dan is-suġġett u nagħlqu bih, però Għalikom u għall-benefiċċju ta' biex tkunu tafu kif inhi s-sitwazzjoni fl-Ewropa li tinkludi wkoll il-Malta, għandna daqsxejn dan il-video li pprepara Fabian ukoll bl-istatistika. Bqgħu hemm. Fl-2019, madwar 137,000 persuna fl-Ewropa instabu li kienu pożittivi għall-HIV. 24,000 minnhom fl-Unjoni Ewropea. Għalkemm l-HIV hi infezzjoni li tista' tiġi evitata, din xorta waħda qed tiġi trasmessa madwar l-Ewropa. L-istatistika turina li 15.6 persuna minn kull 100,000 irriżultaw pożittivi għall-HIV. Il-mod ta' trasmissjoni jvarja wkoll minn reġjun tal-Ewropa għal ieħor. Filwaqt li fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea l-aktar mod li bih ġie trażmess kien minn sess bejn l-irġiel, fl-Ewropa tal-Lvant l-aktar mod ta' trażmissjoni kien permezz ta' droga u waqt sess bejn koppji eterosesswali. Fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bl-ogħla rata ta' infezzjonijiet ġodda rappurtati nsibu lil Malta, il-Latvija u l-Estonja, waqt li l-anqas rati kienu fis-Slovakkja u s-Slovenja. Bejn is-sena 2010 u 2019, ir-rata ta' trażmissjoni f'Ċipru, Malta u Slovakkja irduppjat, filwaqt li fil-Bulgarija u l-Polonja żdiedet b'aktar minn 50 fil-mija.

Iktar tard għandna mistieden qiegħed hawnhekk diġa lest ħa nagħlqu miegħu, huwa artist u din id-darba ħa naqilbu fuq il-mużika. F'idejk Claire. Kemm ngħidilhom thank you talli irranġawni. Grazzi lil Esprit għal ħwejjeġ tiegħi, grazzi lil Siras għal xagħri bi prodotti Cotril, grazzi lil Mattea Camilleri għal makeup tiegħi Sizzli, grazzi għal Franks Malta, il-Environ għall-prodotti tas-sbuħija, Dawk huma. Wiċċek kemm ikun ikkonċentratu. Nipprova niftakarhom kollha nibda minn fuq. Anke jinsirt nikkonċentra xi mbagħad iddur fuq tajt li nsejt il xi ħadd u tqabbadni l-pressure. Waqfa żgħira u niltaqgħu mal-aħħar mistieden ibqa' magħna.